Kuatkhat Johan Johan biahmaiṭhi Johan cakuat pakhatnak nih hin tinhmi pahnih a ngei. Pakhatnak, Pathian le a Fapa Jesuh Khrih he hawikomhnak ngei in nun awk. Pahnihnak, cu hawikomhnak a hrawktu cawnpiaknak kha zulh lo ding. Cu cawnpiaknak hmaanlo cawnpiak ning cu hitihin a si: Hi vawlei hi a sual tuk. Hringhran caah hi vawlei he aa pehtlaimi thil paohpaoh hi zeipaoh a sual dih. Cucaah cun Pathian Fapa Jesuh min Jesuh cu minung taktak a si ahcun hi vawlei he aa pehtlaimi a si ve lai i hi vawlei he aa pehtlaimi a si ahcun a sualmi a si ve lai caah minung ngaingai cu a si lo. ti a si. Hi bantuk cawnpiaktu saya pawl nih cun khamhnak hmuhnak ding ahcun hi vawleicung nunnak he hin kan i ṭhen awk a herh an ti i cuhlei ah khamhnak hi ziaza ṭha timi le minung hawi dawtnak he hin zeihmanh i pehtlaihnak a ngei lo an ti fawn. Hi cawnpiaknak hmaan lo ning langhternak caah khan hi cakuat hi a ṭial i Jesuh Khrih cu minung hrimhrim a si ti kha fiang tein a chim i Jesuh Khrih a zum i Pathian a dawmi nih cun a minung hawi kha a dawt hrimhrim awk a si ti kha fakpi in a chim fawn. Nunnak bia kuatkhat Johan a ngan pakhat. A hramthawk tein a rak um cangmi nunnak bia kong kha ca in kan in kuat hna. Cucu kan hna in kan theihmi le kan mit in kan hmuhmi kha a si. A si kan mit in kan rak hmuh i kan kut in kan rak tongh. Cu nunnak cu hmuh khawhmi i a hung can tikah kannih nih khan kan rak hmuh. Cucaah cu kong cu Kannih nih kan chim i pa he a rak umṭimi zungzal nunnak kannih sinah langhter a simi kong kha kan in chimh hna. Kannih nih kan hmuhmi le kan theihmi cu nannih zong kha kan in chimh hna. Zeicahtiah Pa le a Fapa Jesuh Khrih he hawikomhnak kan ngeihmi chungah khan nan i tel khawh ve nakhnga kan duh. Hi ca kan in kuat hna cu kan i lawmhnak kha a tlin nakhnga caah a si. Pathian cu ceunak a si. Fapa sinin kan theih i nannih kan in thah Thanhmi hna bia cu hihi a si: Pathian cu ceunak a si i a chungah muihnak zeihmanh a um lo. Cucaah kannih nih amah he hawikomhnak kan ngei kan ti i muihnak chung i kan um ko ṭungah cun kan bia in siseh, kan tuahnak in siseh li kan chim a si. Sihmanhsehlaw ceunak chung i a um bantukin Kannih zong ceunak chung i kan um ahcun pakhat le pakhat hawikomhnak kan ngei i a Fapa Jesuh thi nih khan kan sualnak vialte in a kan thianh. Kannih nih sualnak kan ngei lo kan ti ahcun kanmah le kanmah kan i hlen a si i kan chungah biatak a um lo. Sihmanhsehlaw Pathian sinah kan sualnak cu kan phuan hna ahcun a dingmi le zumhawktlak mi a si caah a biakam kha let loin kan sualnak kha a kan ngaihthiam lai i kan palhnak vialte kha a kan thianhpiak dih lai. Asinain kan sual lo kan ti ahcun Pathian cu lihchim ah kan ser i a bia cu kan chungah a um lo. A ngan pahnihnak Khrih cu a kan ṭanpitu a si. Ka fale hna, hi ca kan kuat hna cu sualnak kha nan tuah nakhnga lo caah a si. Sihmanhsehlaw pakhatkhat nih sualnak nan tuah ahcun a dingmi Jesuh Khrih Pa sin i bia a kan chimpiaktu kan ngei ko. Cun kan sualnak ngaihthiam kan sinak cu Khrih thawng cun a si i kanmah sualnak lawng si loin mi vialte zong an sualnak kha ngaihthiam an si lai. Pathian kha a nawl kan ngaih ahcun amah kha kan hngalh tiah fiang tein kan hngalh. Pakhatkhat nih amah cu ka hngalh hrimhrim tiah a ti i a nawl a ngaih ṭung lo ahcun cu pa cu mi lihchim a si i a chungah biatak zeihmanh a um lo. Sihmanhsehlaw a bia a ngaimi kha Pathian a dawtnak a tlingmi cu a si. Pathian chungah kan um ti fiang tein kan hngalhnak ding cu hihi a si. Pathian chungah kan um a timi paoh nih cun Jesuh Khrih bantukin kan um awk a si. Nawlbiathar Ka dawt le hna, nan sin i ka hun ṭialmi hi nawlbiathar a si lo. A hramthawk tein nan rak theih lengmangmi nawlbia hlun kha a si ko. Cu nawlbia hlun cu Nan rak theih cangmi bia kha a si. Asinain nan sin i ka hun ṭialmi nawlbia hi a thar a si. Zeitindah a thar a si tiah muihnak cu a lo cang i ceunak taktak cu a tlang cang. Cucu Khrih nih khan a langhter i nanmah zong nih nan langhter ve. Ahohmanh ceunak chungah ka um a ti i a unau a hua ṭungmi cu atu tiang hrimhrim hin muihnak chungah a ummi a si ko. Ahohmanh a unau a dawmi cu ceunak chungah a um i cucaah midang a sualtertu ding zeihmanh a chungah a um lo. Sihmanhsehlaw a unau a huami cu muihnak chungah a um i muihnak nih cun a mit a cawtter caah cuka chung i aa chawhnak khuazei ah ka kal ti awk hmanh a hngal lo. Ka dawt le hna, nan sualnak cu Khrih min ruangah ngaihthiam nan si caah hi ca hi kaan kuat hna. Pa le hna, a hramthawk tein a ummi kha nan hngalh caah nan sinah hi ca hi ka ṭial. Tlangval hna, nannih nih miṭhalo pa kha nan tei caah hi ca hi kaan kuat hna. ka dawt le hna pa kha nan hngalh caah hi ca hi kaan kuat hna. Pa le hna a hramthawk tein a ummi kha nan hngalh caah kaan kuat hna. Tlangval hna nan ṭhawn caah kaan kuat hna. Pathian bia cu nan chungah a um i miṭhalo pa kha nan tei cang. Vawlei hi siseh, a chung thilri hi si hna seh, tlaihchan hna hlah u. Vawlei hi nan tlaihchan ahcun Pathian dawtnak kha nan chungah a um lo. Vawlei ta a simi thil paohpaoh pumsa duhnak te hna, mi nih zoh an duhmi thil hna, mi nih porhlawtnak ah an hmanmi thil te hna hi Pa sinin a rami an si lo. Vawlei in a rami lawngte an si dih. Vawlei le a chung i a ummi thil minung nih an duhmi hna hi an lo cuahmah cang. Sihmanhsehlaw Pathian duhnak a tuahmi cu zungzal in an nung. Khrih ral Ka dawtmi ka fale hna, caan donghnak cu atu hi a si. Khrih ral kha a ra lio tiah nan theih i atu ah Atu ah hin Khrih ral tampi an hung chuak cang. Cucaah cun caan donghnak cu atu hi a si cang ti kha kan hngalh. Hi hna hi kan bu chungmi ngaingai an rak si bal lo. Cucaah an kan chuahtaknak cu a si. Kan bu chungmi ngaingai kha rak si hna sehlaw cu kan sinah hin um peng an um peng ko hnga. Annih cu pakhat hmanh kan bu chungmi ngaingai an rak si lo ti kha a fian nakhnga annih nih khan an kan chuahtak. Sihmanhsehlaw nannih cu Khrih nih Thiang Thlarau kha aan toih hna caah nan dihlak in biatak kha nan hngalh. Cucaah nan sin i ca ka ṭial hi biatak kha nan hngalh lo caah si loin Biatak kha nan hngalh ca le biatak chungin lihbia a chuak bal lo ca tu ah khan a si. A si ahcun aho cu dah lihchimpa cu a si kun? Jesuh cu Khrih a si lo a ti tu kha a si. Hi pa hi Khrih ral cu a si. Pa he fapa he a hlawt hna. Fapa a hlawmi nih cun pa zong kha a hlawt. Fapa a cohlangmi nih cun pa zong kha an cohlan. Cucaah a hramthawk tein nan theihmi bia kha nan lungchung ah i cinken u. A hramthawk tein nan theihmi bia kha nan lungchung ah nan i cinken ahcun fapa le Pa he i pehtlai in nan nung zungzal lai. Cun cucu Khrih hrimhrim nih kaan pek hna lai tiah bia a kan kammi kha a si. Zungzal nunnak cu nanmah hlen Aan zuammi hna kong hi kaan chimh hna, sihmanhsehlaw nannih cu Khrih nih a thlarau kha aan toih cang hna. A thlarau nan chung i a um paoh ahcun ahohmanh cawnpiaktu nan herh hna lo, zeicahtiah a thlarau nih cun zeizong vialte kha aan cawnpiak hna i aan cawnpiakmi hna cu biatak a simi kha a si, a hmaan lomi a si lo. Cucaah Thlarau cawnpiaknak kha zul u law Khrih chungah cun um cam chin ko u. A si ka fale hna, amah chungah cun um ko u. Nan um ahcun amah a hung langh tikah ralṭhatnak in nan khat lai i a rat ni ah khan ningzak in i thuh nan herh lai lo. Khrih cu a ding ti kha nan hngalh. Cucaah a hmaanmi thil a tuahmi paoh cu Pathian fa an si ti kha nan hngalh awk a si. Pathian fa hna, a ngan pathum, Pathian nih zeitluk in dah a kan dawt hi ruathmanh u. A kan dawtnak kha a ngan tuk caah Pathian fa tiah ti kan si. Pathian fa ti lawng hmanh si loin a si in kan si hrimhrim. Hi ruangah hin vawlei nih a kan hngal lo nak cu a si. Pathian zong kha a hngal lo. Ka dawtmi ka fale hna, atu hin kannih cu Pathian fa kan si cang. Asinain zei kan lawh lai cu a fiang rih lo. Sihmanhsehlaw Khrih a langh tikah amah Khrih bantuk cu kan si lai ti kha kan hngalh. Zeicahtiah a sining taktak tiin kan hmuh lai. Khrih zohchih in cu ruahchannak a ngeimi paoh cu Khrih kha a thianhlim bantukin thianghlim tein a um ve. Sualnak a tuahmi paoh nih Pathian nawl a buar a si. Zeicahtiah sual cu nawlbuar a si. Khrih cu minung sualnak lakpiak awkah a ra i a chungah sualnak zeihmanh a um lo ti kha nan hngalh. Cucaah Khrih chungah a ummi paoh cu sualnak chungah khan an um peng lo. Sihmanhsehlaw sualnak a tuah pengmi nih cun Khrih kha a hmuh zong an hmu bal lo i a hngalh zong an hngal bal lo. Ka fale hna, ahohmanh i hlenter hna hlah u. A dingmi thil a tuahmi paoh cu miding a si ko. Khrih a din bantuk khan cun sualnak a tuahmi paoh cu khuachia fa a si ko. Zeicahtiah khuachia cu a hramthawk tein a rak sualmi a si. Pathian Fapa a hung langhnak cu khuachia rianṭuannak hrawh awkah hin a si. Pathian Fa a simi paoh nih cun sualnak an tuah peng lo, zeicahtiah Pathian thlaici kha an cungah a um. Cun Pathian cu an Pa a si caah an sual kho peng lo. Pathian fale hna le khuachia fale hna an i dannak cu hihi a si: a hmaanmi thil a tuah lomi cu Pathian fa an si lo, cun a unau a daw lomi zong an si ṭhiamṭhiam lo. Pakhat le pakhat i daw u. A hramthawk tein nan rak theih lengmangmi bia cu hihi a si: pakhat le pakhat kan i daw lai ti hi miṭhalo pa, ta a simi kai, a nau a thattu bantuk kha kan si awk a si lo. Zeicahdah kai nih khan a thah? Amah tuahmi thil kha a ding lo i a nau tuahmi thil kha a din caah a si. Cucaah vawleicung mi nih an in huat hna ahcun nan khuaruah har hlah u. Thihnak kha kan kaltak cang i nunnak chungah kan lut cang ti kan hngalhnak cu pakhat le pakhat kan i dawt hna caah hin a si. A unau a daw hna lomi paoh cu thihnak chungah a um ko rih. A unau a huami paoh cu lainawng a si i lainawng mi nih cun an chungah zungzal nunnak an ngei lo ti kha nan hngalh. Dawtnak hi zeidah a si ti kan hngalh ning cu hitihin a si. Khrih nih kan caah a nunnak kha a hloh. Cucaah kannih zong nih kan unau hna caah kan nunnak cu kan hloh ve awk a si. Mipa pakhat cu mirum a si nain a unau herhbaunak kha a hmuh tikah A lung innka a khar ahcun zeitindah Pathian ka dawt tiah a ti khawh lai? Ka fale hna, kan i dawtnak hi hmual le kaa lawngin a si awk a si lo. Dawtnak taktak thil tinak ah a langmi dawtnak in a si awk a si. Pathian hmai ralṭhat. Cucaah biatak zulmi kan si kan i hngalhnak ding cu hihi a si. Cun zeitindah Pathian hmaiah lungphang lo tein kan um cu hitihin a si. Kan lung nih sual kan phawkun kaw Pathian cu kan lung nakin a ngan deuh i zeizong vialte kha a hngalh dih. Cucaah cun kan fale hna, Ka fale hna, kan lung nih sual a kan phawt lo ahcun Pathian cu lungphang lo tein kan fuh ngam i amah nawl kha kan ngaih ca le a duhmi kha kan tuah caah kan halmi paoh kha kan hmuh. Cun nawl a kan pekmi cu a Fapa Jesuh Khrih min zumh le Khrih nih nawl a kan pek bantukin pakhat le pakhat i dawt hi a si. Pathian nawl a ngaimi paoh cu Pathian chungah an um i an chungah Pathian kha a um. Cun Pathian kan chungah a um ti kan hngalhnak cu hihi a si: Thlarau a kan pekmi thawngin kannih nih kan hngalh. A hmaanmi le a hmaan lo thlarau. Ka fale hna thlarau kan ngei. Aa timi paoh khan va zum hna hlah u. An ngeihmi thlarau cu Pathian sinin a rami a si maw, si lo ti kha va hlathlai hmasa u. Zeicahtiah profet deu kha vawlei cung a kenkip ah an kal cang. Pathian thlarau a si le si lo cu hitihin nan hngalh khawh lai. Jesuh Khrih cu minung in a ra. tiah a timi paoh kha Pathian sinin a rami thlarau a ngeimi cu an si. Sihmanhsehlaw Jesuh kongah cucu a si lo a timi paoh cu Pathian sinin a rami thlarau a ngei lomi an si. Cu thlarau cu Khrih ral sinin a rami a si. A ra lai ti kha nan rak theih cang i atu hi vawlei ah hin a um diam cang. Sihmanhsehlaw ka fale hna, Nannih cu Pathian ta nan si i nan nal profet kha nan tei cang hna, zeicahtiah nan chung i a ummi thlarau kha vawlei mi a simi hna chung i a ummi thlarau nakin a ṭhawng deuh. Annih nih cun vawlei cung thil Kong kha an chimh i vawlei mi an si caah an bia kha vawlei nih a ngaih. Sihmanhsehlaw kannih cu Pathian mi kan si. Pathian a hngalmi paoh nih cun kan bia kha an ngaih. Pathian mi a si lomi paoh nih cun an ngai lo. Cucaah hihi biatak thlarau le palhnak thlarau kan thleidan khawhnak lam cu a si. Pathian cu dawtnak a si. Ka fale hna, dawtnak hi Pathian sinin a rami a si caah pakhat le pakhat i daw u sih. Pakhat le pakhat aa dawmi cu Pathian fa an si i Pathian kha an hngalh. Pakhat le pakhat aa daw lomi nih cun Pathian kha an hngal lo. Zeicahtiah Pathian cu dawtnak a si. Pathian nih a kan dawtnak a langhter ning cu hitihin a si: a Fapa ngeihchun kha vawlei ah hin a run thlah i amah thawngin, Nunnak kan ngei lai. Dawtnak cu Pathian kan rak dawt hi a si lo, amah nih a kan dawt i kan sual ngaihthiamnak caah a fapa kan sinah a run thlah hi a si. Ka fale hna, hihi Pathian nih a kan dawt ning a si ahcun kannih zong pakhat le pakhat kan i dawt ve awk a si. Ahohmanh nih Pathian an hmu bal lo. Sihmanhsehlaw pakhat le pakhat kan i dawt ahcun Pathian cu kan chungah a um i kan chungah a dawtnak cu a tling. Kannih cu Pathian chungah kan um i Pathian cu kan chungah a um ti fiang tein kan hngalhnak cu thlarau a kan pekmi ah hin a si. Pa nih a Fapa kha vawlei khamhtu ah a run thlah ti a hmutu le midang a chimtu hna cu kanmah hi kan si. Jesuh cu Pathian Fapa a si tiah A titu paoh cu a chungah Pathian a um i Pathian chungah a ummi a si. Cun kanmah hrimhrim nih Pathian nih a kan dawtnak cu kan hngalh i kan zumh. Pathian cu dawtnak a si i dawtnak chungah a ummi paoh cu Pathian chungah a um i a chungah Pathian a ummi a si. Kannih kan chungah dawtnak kha tlinter a sinak cu biaceih ni ah ṭihnak zeihmanh kan ngeih nakhnga lo caah a si. Cun cu bantukin ṭihnak ngei loin kan um khawhnak ding cu Hi vawlei cungah hin Khrih bantukin kan nun caah a si. Dawtnak chungah cun ṭihnak a um lo, dawtnak tling nih cun ṭihnak vialte kha a chuah dih hna. Cucaah ṭihnak a ngeimi cu dawtnak tling a ngei rih lo. Zeicahtiah ṭihnak cu dantatnak he aa pehtlaimi a si. Kannih nih Pathian kan dawt cu Pathian nih a kan dawt hmasa caah a si. Mi zeimaw nih Pathian ka dawt a ti i a unau a huat ṭung ahcun amah cu mi lihchim a si. Zeicahtiah a hmuhmi a unau hmanh a dawt khawh lo ahcun a hmuh lomi Pathian cu a daw kho lai lo. Cucaah Khrih nih a kan fialmi cu hihi a si. Pathian a dawmi nih cun nan unau kha nan dawt hrimhrim hna lai. Vawlei kan tei. A ngan panga Jesuh cu Messiah a si tiah a zummi paoh cu Pathian fa an si. Pa a dawmi paoh nih cun a fa zong kha an dawt tawn. Pathian fa kan dawt hna ti kan hngalhnak cu hihi a si: Pathian kha dawt i a nawl zulh kha a si. Zeicahtiah Pathian kan dawt ti cu a nawl kan zulh tinak a si ko. Cun a nawlbia cu kan caah a har tuk lo. Zeicahtiah Pathian fa a simi paoh nih cun vawlei kha a tei khawh. Vawlei kan tei khawhnak cu kan zumhnak hin a si. Vawlei cu ahodah a tei kho? Jesuh cu Pathian Fapa a si tiah a zummi lawng nih an tei khawh. Jesuh Khrih tehte. A rami cu Jesuh Khrih hi a si. Tipil a innak ti le a thihnak thi he a rami a si. Ti he lawng a ra lo. ti he thi he a ra. Cun cucu biatak a si ti kha thlarau hrimhrim nih tehte a khaan. Zeicahtiah biatak cu thlarau kha a si. Tehte a khaangtu pathum an um. Cu hna cu thlarau le ti le thi kha an si i an pathum tein an bia aa khat. Minung nih tehte an khaanmi kha kan zumh tawn. Pathian nih tehte a khaanmi cu cu nak cun tampi in a ngan deuh i Pathian nih a Fapa kong ah tehte a khaanmi cu atu i kan chimmi hi a si. Cucaah Pathian Fapa a zummi paoh nih cun a lung chungah Pathian i tehte a khaannak bia kha a ngei. Sihmanhsehlaw Pathian a zum lomi nih cun Pathian kha lihchim ah a canter i cucu zeicahdah a si ti ahcun Pathian nih a Fapa kong i tehte a khaanmi kha a zumh lo caah a si. Cu tehte cu hihi a si. Pathian nih zungzal nunnak a kan pek cang i cu nunnak cu a Fapa chungah a um. Pathian Fapa a ngeimi paoh nih cun nunnak cu An ngaih i Pathian Fapa a ngei lomi paoh nih cun cu nunnak cu an ngei lo. Zungzal nunnak Pathian Fapa a zummi nih zungzal nunnak kan ngei ti kha nan i hngalh khawh nakhnga hi ca hi kaan kuat hna. Amah duh ningin kan hal ahcun kan halmi paoh kha a kan pek hrimhrim lai ti kha ti kan zumh caah Pathian cu ṭihnak zeihmanh um loin kan fuh ngam. Cun kan halmi kha a kan theihpiak ti kan hngalh ahcun kan halmi kha a kan pek ko cang ti zong kha kan hngalh fawn. Mi pakhatkhat nih a unau pakhatkhat kha thihnak tiang a phanmi a si lomi sualnak a tuah kha a hmuh ahcun nunnak a petu ding Pathian sinah khan thla a campiak lai. Cucu thihnak tiang a phanmi sualnak a tuah lomi hna caah khan a si. Sihmanhsehlaw thihnak tiang a phanmi sualnak a um i cu kong ah cun Pathian sinah thla nan cam lai ka ti lo. Palh in tuahmi thil vialte hi sual an si ko, sihmanhsehlaw sualnak vialte hi thihnak phanmi sualnak an si dih lo. Pathian fa a simi cu a sual peng lo ti kha kan hngalh. Zeicahtiah Pathian Fapa nih khan him tein a umter i miṭhalo pa nih khan a tawng kho lo. Vawlei hi a pumpi in miṭhalo pa kut tangah a um nain kannih cu Pathian mi kan si ti kha kan hngalh. Pathian Fapa cu a ra cang i hngalhnak a kan pek caah Pathian taktak kha kan hngalh. Kan nunnak cu Pathian taktak a simi a Fapa Jesuh Khrih chungah khan a um. Amah cu Pathian taktak le zungzal nunnak cu a si. Ka fale hna, Pathian deu kha va hrial hna u.